Tim ci biwaco ni akel woko, en aye lok ma otimme i Acholi ma lubbe ki dugu ma bot mego Tim bino ne i lobo Acholi tyen me acel me nyono tong gweng. Acholi an atamo ni

me mokowu caden i gin ma timowu, owaco ni, Tin an akel woko ma lubbe ki dugu pa Otimi eni ma Otimi obino kwede. Pud wungeyo ni i kare ma Otimi obino, Otimi owaco ni, Wac ki lutela Acholi, lutela ma kiyerogi ayera, lutela me tekwaro. guter dugu pa otim calo gin ma pire tek, pien ka gin gucayo dugu pa otim-mi, o ikelo peko madit i lobo Acoli. An agoyo duru ni ene ma Tibu wacca, pien gin ma Tibu onyutu en aye ni, Kite ma latin-ni oringo kome lok ma en obedo ka loko nyuto ni onongo gamente me Uganda en aye tye ka ryemo latin-ni. Ento dugune ma gamente ogamo dugu dok nyuto kacwali ni gamente me Uganda otero en latin acwali-ni macalo bega. Mono Lok man timo waco ni weka lutela Acholi, ludito tekwaro, ludito ma kiyerogi ayera gin gucito rwatte ki gamente me niang ngo ma otimme i kin Otim ki gamente me Uganda weki ka Acholi bedo lworo ma obed pe. i komgi. Atamo mono lok ma tipo me acel ma an acwalo lokke, ento ngat ma ogamo lokki pe. Ludiro ling litik gutim obedo ka medde ki bedone i cing gamenne. Gin ma otimme i dwe me abic en aye an abiloko me moko caden i koko ma gubedo i careni bino pe otim. Lwak me Acoli i Kakalwo, Atamo ni otim both mego myero owiny maber. Wan jo ma wamaro tim bene, ma ka in imaro tim myero iwiny maber. Lunyodo kutim ma onywalo tim bene omyero guwiny maber. Ki wan Acoli omyero wawiny lok-ki maber. I dwe me abic, nino abiro, Tibu ocwalo lek i wi latin lamogi, ma onyuto ki latin lamogi-ni kit ma otim tye ka donyo kwede i lobo Acoli. Lweny ma en olwenyo i kom dano, jami weng ma otim, obitimo. I donyone me bino gang i lobo Acodi, ci Tibu owaco ki latinne, wod jo Lamogi-ni, ma nyinge Olanya. Latinne nongo Tibu tiyo kwede, pien Tibu aye ocwalo ni, Lok ma an acwalo i wii weng, cet iyeny dano mo ma kilwongo ni Mawa. ci en gunyi tye lokke. I nino abiro me dwe me abic, latinni okella kit ma timmi oloko kwede, ibino pe otim ma odonyo wi gulu i nino dwe pyeraryo abiro-ni. Gin ma wutimo otimo weng lweny-nye ene ma wun kobedo wutye ka lok ni wutimo goyo dano, wutimo timo gin ango, onongo timwu me tekwaro onyuto weng gin ango ma wubitimme. An abitye i nge lokka-ni. An abikelo dwon latinni, dwon lek ma latinni oleko, lekki en oa cawa abongwen me dyewor, ka en o-recording dwone, kit ma Tim owaco ni, Lekki weng en ocwal bota, ci an agonye. En ka oleko, wod jo lamogo-ni ka oleko, En twal lalekke, ci an agonye, pien latin eno ni tipo tiyo kede, ma an atye ka bako doga bot wun jo lamogi. Latinne tye kabila mi kaka matek, latinne tye kabila mi kaka matek, ento abilane ki wango tipo ni ene ni mito ni latinne okony acoli, dong. Wun jo ma wun wutye calo lunyodo pa otim, ma otim pud timo peya olwenyo kikome, gin marac peya otime kikome, pien timwu gire pe kipim kec. Wan ma wamaro otim, atamo ka ngat ma maro otim ma en otim ngeyo ni ngat ma naka ma en icak goco ne, ma obedo ka gwoko en, en bene kabedo ni onongo ka ma en bedo iye bedo ganga, buto ganga i otel ma mega. Ma nyuto ni an bene abedo ka ling ki lok-ki, abedo ka ling ki lok-ki. Ci tipo owaco ni, Tin in dong icwal lok-ki woko. Dwol latin ni eh ma onyuto kit ma otimo bu donyo ka i lobo Acholi gin ango ma otimo bu timo weng an abi cwalo wu dwon wod jo lamogi ma ti bu waco ni ka olemo ci en okel leke bota wek wun wu winy dong ka wun wu winyo An lega ada tye bot wun acoli ni wun wugwarre, lutela me tekwaro. Pud an amito wacciwu ni, Rwot, wun i ma iye acoli. Gin ma weko wupokke peke, pien timuni ene ma wacci ni wubityeko lweny-nyi. Timuni ene ni, wubityeko lweny wa i kinwu weng. Ento tyeko lweny-nge ka in ijemo ma pe iye lokke me dugo ka kwaro kica bot lawote-ri? Wun keda aryo kucek pa acara ki runi ma tye bot apira, pe wuye duku kacel? Kit ma Timo-ni kobbe ni, mito ni wun wuduk kacel wek kuc oduk i lobo Acholi. Ci Timo-ni eni ni, Wubucako ki i komwu, wubucako keto peko ki i komwu, pien wun aye wigi gang. Eh? Wun aye wigi gang. Wun aye ka wun wucung, pien Timo-ni ma tye ka lok kobbe ni i lobo Acholi-ni, Tye ocung i tekwaro lwak me Acoli, Lutela, wun wuwiny dwon Wod Jo-Lamogi ma tipo me tekwaro tye ka tic kwede ma oneno gin ma otimo butinu ka obino i lobo Acoli. Ka nyodo tong gweno en dwone en jok jok ba malo. Omera mawa omyero apwoyi kom doki cawani cawani lit ento aa malo pien ingeyo tipo ka woto kedi woto ka madwong adada but wa obuto nongo watye ka wot i kin piny ka winyo lok ma tye timme marac ki maber weng an adugu matinni aneno Lweny mo gilonyo i koma matek adada lweny eni bedo calo awanga ma obedo i koma ento iya cwer adada ci aneno colle woko angeo bene otye ma bene aciko gin ni ngat ma odonyo i koma ni orwenyo ki myim i kome ento en ngat eni pe okwayo kica pien wan watye ka lok i aloka ada ki cal ngat eni ma nongo tye ka lok-ki bedo calo oyub mo ma Otimo yomyom me lweny i en-ni, ci aciro matek ada bot laco lok angeya. Laco lok angeya-ni tye ka peny ni, 'Lweny-nyi obedo lweny ada? Anyuta wene en remo tye kunu aye? Te wanga kany aye pe remo, obedo kwot kwot ento remo pe nen twatwat. Okiyo kom laco lok angeya-ni, ci dong i yo ngeye kenyo dong laco lok angeya oneno lok ada ni lweny obedo tye i koma pi lok ada ma aneno-ni. Laco lok angeya-ni otwero ki yiko co lok angeya-ni ocako kok ocot. Meno aye obedo tyen me acel. Pe tero te keko mo manok. dok ata malo adok cen. Ma doki, kinyuto ma dano opong adada i taun ma dano opong mutoka mo obino kar mo macol tye ka kato ki ngwec ci mutoka tye ka cung cut ma mutokani cung kare mo omegiwa macito otim bot me tii iye ci oruko bene ec twak i wiye bene oruko kiyo cako lwang Bin, bin, bin, bin, bin latin mama, okato kong, an acito atye ka nyero ni gal adwogo ma gucako kwo kita con-ni, an bene calo dano dano agamo ma iya yom wek apwony odwogo, odwogo ber, iye yom tye ka lok, woro gi, woro gi lapolis acel. muwoto ki lapolic acel tye ma omer adada omer ma larac mo ma wange ducel dok ki leb ma aneno dok en wange ducel peya ka gin ma kidongo kwot akwota en wange otim ma aneno mere ngat mo ma nongo cal kwo maber pe i kome tye ma omer marac adada dok bedo calo lacen ma dong amora wang me kongo ma bino i kome ci dong en wot aenbulop ki jebene enbulobbe tye alip apar apar.

Kura wan onongo adubo, aye an adubo wi in idubo pe, wan pud wabedo kacel. Dano tye ka bino apong adada i ngete ci an awaco awo tim in idube. Moni acel acel weng myero kipim ki pud peya icako buto kwedgi, ka ite i kare ka icako rwatte kwedgi. Ci en waco ni aa omera in ilok adada, imiyo kom tam i kome nen an pe atamo lok eni. Moni acel acel weng pimgio. Cak nen ki mot, pe icak rwatte ki moni kong ata, pien gin mo ni pe ber tutwal. Ci Timothy cako winyo lokke ni wai lok ada. Dano cako gure me pong. Mego mo ocung ki cen waco ni, Timothy obedo wa mot oto. Oworo ki moto kop bino kany, en otingo moto kun oo pe oloko ki dano okato akata ki citayel kome aye kany dok ocung kong cito pe myero iwek moto ocit ango en ci iwaco ni otimo latyet ci ocito moto ka tyet dano ma otimo pe winyo lok co oting omer mer mo ma mutingo wa ci wa i cikarini ocel dano. Ka wutim cawa Icrael kin dano gining? Pe rwatte. Omer ma ka ineno ki leke-ni ma dong tye ka wer ma i dye taun ma dong ocung tye ka wot, tye ka wer ma in ineno ni ngat ma cal kwo mada pe i kome, bedo calo lacira mo aye tye i kome mere. Gin ma aneno mapoyo kwongo marac adada. Timme ni rwatte gutim tyen lokke pe angeyo, in nongo calo ingeyo tyen leke. Nge leke-ni wiye owil pa awoci mukene, okwanyo kongo Matic koc kor matic adada en kor mot ata kono cip gin ongo ma bedo i koc-ci nongo tye ka miyo en ni amate ci awaco ni an pe amaro kor atweyo wi kor-ri adwoko calo in igang kun iworo kong awel i ot dong ka tye i koc ni an amarra wa pe amaro kor ineno ci wiya onywene amyero ka item kong ityen lek-ki kong maber ira ka tere tye maraco nyo maber ci inya kong